Zvino Josaya wakaitira pase Jehovha paseka paJerusarema, vakauraya gwayana repaseka nezuva regumi namana romwedzi wokutanga. Kunyarara kwaShe ngakuve nesu. Amen.
Mweya mutsvene waMwari watirayira saizvozvo. Hatina kuramba zvakarehwa nemweya waMwari. Vamasowani nedare renyu endai munoitira vanovaIsraeri pasika. Zvino shoko raiudzwa Josia nezuva raMwari wezuro, vakanga vane Jerusarema ravakanga vakatsvagirwa. Isu hatina Jerusarema pari zvino. Haleluya! Asi tine nzvimbo yakarongwa nemweya mutsvene waMwari. Nekudaro tichabaya gwayana repasika nezuva regumi nemana. Haleluya! Ndoda kuti vauya pano zuva ranhasi murege kubuda mukati memisasa muchienda Rindirirai pasika iyoyi kusvikira zuva regumi nemana, muchaona zvinenge zvaapano. Haleluya! Muchaona kuti Mwari uye anenge adzika kudenga auya pano. Kana uchinge wakatarisa, unyatsonzwa mukati mehana yako kuti ndazvigadzirira kuti ndisangane nechinhu ichi nezuva regumi nemana. Haleluya! Verengai. Akagadza vapirisita pamabasa avo, akavatsungisa pabasa reimba yaJehovha. Apa ndiri handisi kuparidza, ndiri kurondedzera zvatikapiwa nemweya mutsvene waMwari tiri mugomo. Hanzi Pasika yekuti iitwe iringane nevana vevanhu. Josaya akagadza vapirisita, akavatsungisa pabasa raMwari, kunyarara kwashe ngakuve nesu. Ndopasika yekutanga yangu handiti? regai ndikusimudzire vapirisita vandakagadza tiri mugomo rechiparamembwe tikasungiswa pamusoro pebasa ramwari kuti riitwe sumukai vadhonza nekuru yedu anamai ah, vakomana dzokeredzai dzokeredzai chapta iyoyo 2 verse akagadza vaprista pamabasa avo yes akavachungisa pabasa reimba yajehovha kunyarara kwashe ngakuve nesu vakanga vari mugomo nezuva iroro vangandipupurire zvakanaka pamberi pamwari kuti hatina chimwe chinhu chatikasiya uya muchino kwamwari uchindirondedzera ndikagadza vatungamiriri vamuri kuona zuva ranhasi ava havana kungopinda bedzi pabasa sevanhu vari kupinda musitoro takavasungisa tikavapa mhiko dzebasa ravo haleluya zvakangofanana nemunhu kana achitora mhiko yebasa anotoenda kunopikira pamberi pemutonga handiti kuti ndasimudza maoko angu mudenga Ndazvipira kuti babasa iro riri ndicharibata nomutowo wakafanira. Haleluya! Ndo vapirisita vedu vamuri kuona ava vatikatsungisa pamusoro pebasa raMwari. Zvino basa ravo riri kutanga pamutambo upi? Pabhuku yakanyorwa nezvamasowani kunyarara kwashe ngakuvenesi. Ah, ndoda kuti tingosimudza maoko titende vapirisita vatikapiwa naMwari vari pano. uye ndinokumbira kuti kana muchinge moenda mumakonamana ese enyika pamunonamata musasiye dare iri kunyange vanoenda gokwe kunyange vanoenda kudande kuchiredzi kwamuri vana mai nana baba ingonamatai kuti tinoda kuti mwari muchengete dare guru iri haleluya ah vaombererei maoko amen chigara henyu pasi tatenda verengai
akati kuvarevhi vaidzidzisa vaisraeri vose vakanga vari vatsvene kuna jehovha Isai areka tsvene muimba yakavakwa naSoromoni mwanakomana waDhavhidhi mambo waIsraeri. Haleluya!
Vanyanhira, simukai nekuruu yenyu. Ndino- Ndino urombo kuti ndichi- ndichakunonotsa izvi. Vanyanhira nekuruu yavaRevhi nanaamai. right zvakanzi kudii kuvarevhi dzokeredzai akati kuvarevhi vaidzidzisa vaisraeri vose right vakanga vari vatsvene kuna jehovha isai areka tsvene muimba yakavakwa nasoromoni mwanakomana wadhavhidhi mambo waisraeri hamuchazovi nemutoro pamafudzi yenyu Zvino shumirai Jehovha Mwari wenyu navanhu vake Israeri. Kunyarara kwaShe ngakuve nesu. Ndoda kutenda vaRevhi vakarairwa neshoko remweya tiri mukati megomo rechiparamembwe. Hakuna chimwe chinhu chisina kutaurwa apa. Haleluya. Kunyange areka yaJehovha Mwari ichisvika pano hatina kuibata nemaoko edu isu. Yakauya nevaRevhi ava. hanzi havasi vose vaRevhi. Mukanzwa shoko raMwari paraparidzwa apa, havasi vose vaRevhi.